Croeso mawr i chi uh, i'r sesiwn. Ac um, dwi wastad yn hoffi, uh, mae yna sîn fach yn y ffilm Heddwyn, uh, lle mae'r ma bardd yn mynd mewn i'r cinema, a mae cinema'n technoleg newydd sbon ar y pryd, a maen nhw'n cyfeirio at y ddeddf fel uh, moving pictures. Ac um, dwi'n meddwl amdano fe yn eitha aml. Mae'n cyfleus a lot o, o ran um, pan mae technolegau cyfryngol yn, yn, yn glanio ar Gymru a mae, mae nhw yn newid y ffordd dyn ni'n cyfathrebu, mae nhw'n newid y ffordd mae pobl yn byw uh, bywydau e, a mae nhw yn amlwg yn cael effaith um, ar ein defnydd o ieithoedd yng Nghymru ac wrth gwrs um, ar uh, datblygu ar y Gymraeg. So, mae hanes hi, fi ddim yn mynd i ymhelaethu lot ar hanes y Gymraeg mewn cyfryngau, uh, ond mae'n ddiddorol i ystyried um, cyfieithiad y Beibl i'r Gymraeg, uh, y llyfr printiedig cyntaf yn y llyfr hwn, a hefyd um, twf papur y newydd, mae yna pobl sydd yn fwy um, gwybod lot mwy am y pwnc yma na fi. Uh, ond pob, pob cam o'r ffordd mae'r ma Gymraeg wedi, uh, neu pobl wedi creu uh, prosiectau, wedi creu mentrau, gosafo'r radio fel Radio Cymru o 1977, ac wrth gwrs um, sianel deledu uh, yn y Gymraeg. Ac mae'n bwysig ein bod ni'n creu sefydliadau sydd yn datblygu'r Gymraeg pob cam o'r ffordd. Um, felly'r cwestiwn yw fel pa sefydliad sydd yn gyfrifol llawn amser am ffonau symudol a chynnwys ar ffonau symudol a'r math o bethau mae pobl yn gwneud a'r ffonau symudol. Wrth gwrs, da ni'n pwyntio at pethau fel hyn, Mary Mawr, um, cyn, um, cyn i ni ddechrau sefydliadau, mae'r ma, ma hen sefydliadau um, Saesneg yn bennaf, uh, weithiau yn caniatau um, ychydig o Gymraeg i mewn, uh, ond mae yna hefyd enghreifftiau o trio cael y cyfryngau newydd. Um, so mae yna proses o esblygu lle mae... Um, lle, da ni'n trio dysgu'r gwersi o ran beth yw cryfderau y cyfryngau uh, sy'n dod. A da ni wedi cyrraedd y pwynt nawr lle mae geiriau fel ar-lein falle ac all-lein neu to cyberspace a hyn i gyd. Um, maen nhw'n teimlo'n eitha hen ffasiwn, achos mae'r ma, ma ystadegau yn dangos bod hi'n hollol normal erbyn hyn i, i, i roi ffôn yn eich poced. Felly mewn theori, mae'n ma, rydych chi um, ar-lein trwy'r dydd, ac wrth gwrs mae bobl ifanc hefyd ar-lein trwy'r dydd, ac mae'n rhan o'r amgylchedd um, ieithyddol uh, y cyfryngau digidol yn, yn rhan y pwysig, uh, holl bwysig o'r, uh, or, um, y tirlun ieithyddol. A dyn ni'n gweld, os dyn ni'n edrych i mewn, dyn ni'n chwilio, dyn ni'n edrych ar-lein, mae jyst lot fawr o prif ieithoedd ar-lein fel ieithoedd mawrion, fel y Saesneg. Dyn ni'n gweld lot o gaps o ran y darpariaeth Cymraeg. Ac yy fi siŵr falle yym bod pobl sy'n gwylio heddi yn gallu meddwl am enghreifftiau. Um, ac un o'r prif brofion yw, os dyn ni'n chwilio ar-lein, ydyn ni'n chwilio yn Gymraeg am pethau neu ydyn ni'n chwilio am Saesneg? Um, dwi'n chwilio yn Saesneg yn aml, achos dwi ddim yn ffyddiog y bydd unrhyw ganlyniad yn Gymraeg i ymateb i fy nghwestiwn. Ac mae hyn yn creu byd ieithyddol i bawb yng Nghymru um, ac i bobl ifanc. Um, Dyna ni'n normaleiddio chwilio yn, yn Saesneg i ffeindio gwybodaeth um, defnyddiol a gwybodaeth diddorol, adloniant, pethau celfyddydol, um, adnoddau o bob math. Um, a, a chydig blynyddoedd yn ôl, fe oedd yna lot o frwdfrydedd am y platfformau cyfryngau cymdeithasol i gyd. So, oedd hi'n anodd gwybod ble ddylen ni fuddsoddi um, i cryfhau'r Gymraeg. So, roedd platfformau mynd a dod. Ond byddwn ni'n awgrymu bod pethau wedi setlo erbyn hyn. Dyna ni'n gwybod bod YouTube yn bwysig. mae YouTube yn holl bwysig, a dyn ni'n gwybod bod chwilio ar Google yn bwysig. A yr holl blatfformau mae, mae pawb siwr o fod yn, yn nabod. Felly, ble mae'r uh, cyfrifoldeb o ran corff neu sefydliad sy'n gallu canolbwyntio'n llwyr ar ddatblygiad y Gymraeg a'r platfformau hyn, cynnwys Cymraeg a profiad y Cymraeg. Um, Wel, mae yna rai, wrth gwrs, ac ac maen nhw'n gwneud gwaith da. So mae Hansh yn enghraifft gwych. Um, o'n i wedi gwneud uh, sums a wedi cyfri bod Hansh wedi cyhoeddi uh, ar gyfartaledd chwech fideo bob dydd ers y dechrau ar YouTube. Ac mae hynny yn, yn eitha sylweddol. Um, so, yeah, da ni eisiau cadw hansh, da ni eisiau dablygu hansh, a da ni eisiau gweld twf hansh. Mae yna pethau eraill, mae yna prosiect newydd gan golwg, fi wedi bod yn gweithio yn personol fel yng ngwaith um, dydd i ddydd gyda golwg i ddatblygu rhoedraeth o wefannau bro newyddion. Ac wrth gwrs mae Steddfod ei hun fel sefydliad wedi cyfrannu lot at cynnwys yn Gymraeg ar y we. Ond bydd rhaid i ni wynebu'r ffaith bod yr holl sefydliad yma, y prosiect yma, dyn nhw ddim cweit yn cyrraedd y nod o ran creu plwraliaeth Cymraeg, creu y byd digidol Cymraeg sydd angen, yn enwedig os ydyn ni'n mynd i dechrau sôn am gael dros filiwn o siaradwyr Cymraeg, ble ydyn nhw'n mynd i gael eu holl gynnwys? Rhaid sôn am gwirfoddolwyr hefyd. y pobl sy'n creu podlediadau, fel y rhaglediad yma yn enghraifft da, podlediad sy'n cael ei greu um, yn amser spa pobl. Ond bydd rhaid i ni nawr fel, fel cenedl buddsoddi arian go iawn mewn swyddi go iawn i ddatblygu um, ecosystem uh, sy'n uh, um, datblygiad twf yn y maes uh, cynnwys Cymraeg o bob math. Um, i, I bawb, ond yn enwedig i bobl ifanc, dyn ni'n meddwl am pobl sy'n llai hyderus eu Cymraeg, dyn ni'n meddwl am pobl sy'n dysgu Cymraeg, ond i bawb, achos dyn ni eisiau byw yn Gymraeg a dyn ni eisiau cael y tirlun Cymraeg yna, yr amgylchedd Gymraeg yn ein cyfryngau. Um, dyma'r amser nawr, mae'n hen bryd, bryd i ni gael chwildro um, fel y chwildro'r wasg a teledu. Mae eisiau corff sy'n gallu busoddi mewn hyn. a mae'r hen sloganau yn, yn, yn bwysig o hyd. So, da ni eisiau gwneud popeth yn Gymraeg. Um, nid yn unig darllen cynnwys, gwylio cynnwys, ond cael profiadau. Fi'n mynd i sôn am hyn yn y man. Fe mae profiadau yn golygu. So, yn ein papur heddi, mae'r mae Gymdeithas yr Iaith yn cyhoeddi um, syniad. Ydyn ni wedi dewis yr enw Mentor Ddigidol Gymraeg. dyn ni'n meddwl am rai o'r ymgyrchoedd llwyddiannus y gorffennol, fel y Coleg Ffederal, sydd bellach um, wedi ymgorffori yn y um, Coleg uh, Cymraeg Cenedlaethol. Mater arall a trafodaeth arall ydy hynny. Um, oedd rhaid i ni ddewis enw, dyn ni wedi dewis ment y ddigidol Gymraeg fel enw, achos mae hyn yn ymgais i gyfleu y math o syniad um, uh, math o sefydliad sydd eisiau. Uh, da ni ddim jyst eisiau gweld adran o ryw gorff arall um, sydd yn ymateb i nod arall. Um, felly, da ni'n gallu meddwl am sefydliad y gwahanol sy'n gwneud gwaith gwych fel y Cyngor Llyfrau, S4C, um, y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gyda nhw ei nod ei hunain, ei cyllideb ei hunain, i ganolbwyntio ar cyfres o amcanion penodol. A byddwn ni fel cymdeithas yn, yn argymell yn gryf i, i Gymru fel cenedl bod angen creu corff newydd. Um, corff cyffroes, corff bywiog, sydd yn creu cynnwys a phrofiadau sydd yn perthnasol i bawb yng Nghymru. A fel fi'n dweud, dyn ni'n meddwl am y bobl ifanc, dyn ni'n meddwl am yr oedran yna sy'n dechrau sylweddoli bod eisiau troi at ieithoedd eraill, Saesneg yn bennaf, i ffeindio cynnwys. A bydd Leia yn sôn am hyn yn y man. So, y profiad yma, fel mae hyn yn ffordd hefyd o canolbwyntio ar um, beth, pa impact mae hyn yn cael ar bywyd y pobl. So nid jyst apiau, nid jyst meddalwedd, ond profiadau. Siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg, cyfathrebu yn Gymraeg. cynnal grwpiau diddordeb Cymraeg, seiclo, rhedeg, a pob, mae yna pob math o brofiad mae pobl yn cael, hyd yn oed um, deitio, so, pethau fel hyn, pethau cymdeithasol. So nid, nid, nid jyst cynnwys yw'r nod, er bod cynnwys yn holl bwysig, tibod, erthyglau nodwedd, fideos, podlediadau. Um, mae angen mentor sydd yn edrych at y cynnwys a'r profiad yma. So, yn y dogfen, da ni'n ymhelaethu ar pa fath o fenter da ni eisiau gweld a pa fath o fenter sy'n gwneud sens yn, yn, yn, yn, yn yr oes um, sydd ohoni. Sef menter Cymru gyfan sy'n treiddio mewn i holl gymunedau Cymru So does na ddim pencadlys, does, does dim angen pencadlys drud. Mae, mae, mae cyfres o swyddfeydd yn gallu cynnal y fenter yma yn cymuned y pobl. Uh, a bydd y fenter wedyn yn cyf cyflogi pobl uh, a cyflo cyflogi arbenigwyr. Um, a bydde fe'n datblygu sgiliau, nid jyst um, codio ond cynhyrchu ar gyfer ar-lein, a nid ar gyfer to, teledu box yn y cornel, ond um, er bod hynny yn wych, a dyn ni'n ni, ni, ni um, ymgyrchu i, i ddatganoli darlledu a cael cyllid digonol i ddarlledu a, a, a, a, a to, print a'r holl gyfryngau sy'n sy sy bodoli. Er mwyn i ni, so, gwasanaethu'r miliwn yna, neu dros filiwn, um, sy'n sy mynd i dod at y Gymraeg, um, a'r holl bobl sydd yn siarad Cymraeg heddi. Um, so, dwi'n falch o weid bod y Gymdeithas wedi cyflwyno'r syniad yma o filiwn o siaradwyr Cymraeg, a bellach yr wythnos hon yn, adeiladu ar y syniad am y tu hwnt i'r miliwn, byddwn ni'n annog pawb i, i ddarllen y ddogfen yna hefyd. Um, er mwyn i ni cael y miliwn o siaradwyr Cymraeg yma, mae eisiau lot o bethau, mae eisiau addysg, mae eisiau economi sydd yn, sydd yn parchu diddordebau cymunedol, ond y tirlun cyfryngol yn holl bwysig So, gallai'r Gymraeg cael ei golli neu ennill fan hyn. So, y newyddion yw, dyn, dyn ni'n byw mewn, um, mewn Cymru sydd ar pwere, uh, pwere datganoledig. Mae datganoli wedi ei ennill a, a bydd y modd ariannu menter ddigidol Gymraeg newydd um, nawr. So, does dim angen datganoli, so, er bod y gymdeithas yn, yn ymgyrch i, i, i ddatganoli penderfyniad y cyllid um, dros ddarlledu um, i Gymru. Um, does dim angen i ni aros tan datganoliad yna i weld Cymru, uh, Llywodraeth Cymru yn, yn greu hanes yma. Mae yna mae gwir cyfle i greu hanes yma a, a creu mentor newydd sydd yn cyflogi pobl. Um, a pan dyn ni'n edrych at corfforaethau, fi wedi sôn am rai'r prosiectau Cymreig, um, dyn ni'n edrych at corfforaethau Americanaidd yn bennaf, a, a maen nhw yn hapus i ddefnyddio rai um, pethau tokenistaidd, fel y rai goch fan hyn, um, a rhyngwynebau Cymraeg, to, rhyngwyneb Cymraeg ar Facebook. chwarae teg i'r gwirfoddolwyr yna sydd wedi cyfieithu y maddawedd yma. Ond dydy hyn jyst ddim yn ddigon, to, a, a dydy ni ddim yn gweld y corfforaethau Americanaidd yn arwain o ran y nod o gael cynnwys Cymraeg, profiadau Cymraeg. Mae eisiau corff gyda grym sefydliadol sy'n gallu arwain ar hyn, a sy'n gallu weithiau um, gallu cydweithredu neu, neu, neu dylanwadu ar rai o'r corfforaethau yma. Ond, so just pwynt i orffen yw, does dim angen i ni copio'n slafaidd yr hyn sy'n digwydd um, o ran y corfforaethau mawrion y gwerthoedd nhw. So, fi'n siŵr bod pawb yn ymwybodol um, o'r y cwmnïau mawrion fel Amazon, Facebook, Google, sydd ddim yn talu treth digonol sydd yn um, gadael i casineb a hiliaeth gael eu cyhoeddi ar y platfformau um, sydd yn berchen ar cod sydd ddim yn, sydd ddim yn dosbarthu adnoddau, data, cod, um, y dan troedded y rydd uh, yn amlach na peidio. Um, a dyn ni'n gweld hefyd bod uh, yr holl model o cynnal hysbysebion uh, ac elw wedi, wedi cael effaith mawr negyddol, dinistriol ar ein sgwrs, ar ein disgwrs, ein democratiaeth, uh, so, um, neu ein breuddwyd o democratiaeth. So, o, o ran y fento cym, uh, ddigidol Gymraeg yma, mae'n bwysig bod na gwerthoedd craidd hefyd, so, cymunedau so, sydd ddim yn gaeth i dyfeisio, sydd ddim yn um, so, model sydd, sydd ddim yn dibynnu ar newyddion ffug, sarhad a'r hiliaeth i wneud elw i ychydig o bobl, ond so, cynnwys y profiad y platformau sydd yn ymateb i anghenion um, cymunedau. Um, a da ni'n gweld y canlyniad wrth gwrs, da ni'n gweld yr holl uh, y, y dyn mawr sydd yn cael manteisio ar y cyfryngau yma, sy'n cael manteisio ar Facebook uh, er mwyn um, toello pobl ac ennill grym. Um, felly, um, mae Leia mynd i um, ddechrau sôn am rhai o ystyriaethau eraill, um, ond cymuned yw'r nod a'r cenhedlau sy'n byw a'r cenhedlaeth nesaf yw um, craidd y syniad sy'n sy gyrru i y ddigidol Gymraeg. Felly, darllenwch y, ddog, y dogfen, byddwch yn rhan o'r ymgyrch. Um, ymelodwch ar um, a'r gymdeithas hefyd. Ac um, nawn ni weld chi uh, cyn hir. Felly, uh, Leo, ydych chi eisiau sôn am uh, rai o ystudiaethau eraill sy'n perthnasol i'r i'r um, i'r ymgyrch yma a'r, ar syniadau a polisi yma. Ydw, ie. Yeah. Uh, mae yna cwpl o sleidiau dwi hefyd, felly uh, byddai'n just mynd i cyflwyno nhw. Uh, dwi'n mynd i ddechrau gyda siarad am um, y pwynt dwedodd Carl am ei uh, cwmnïau maw sy'n rheoli y rhan mwyaf o um, y byd ar-lein ar hyn y bryd. Um, mae gyda fi um, cwpl o uh, stats o Ofcom. Mae Ofcom pob blwyddyn yn wneud Yym maen nhw'n wneud yym adolygiad o y sta- stad o y cyfryngau yy sydd enw Online Nation neu yy yym mae'n ar gael... mae summary report ar gael yn y s- yn y Gymraeg. Felly yym ar hyn o bryd, blwyddyn diwetha, oedd yy wyth deg y cant o'r amser mae pobl yn... treulio ar-lein ydy ar dyfais yy teclynnau symudol. 80 y cant. Mae yna mae yna ran mwy o'r amser um, ar, ar teclynnau symudol. Nid ar y teledu, nid ar sgriniau. Os maen nhw'n defnyddio pethau alai, nid ar cyfrifiadur a dyfeisiau symudol ydyn nhw. Um, a o hwn, mae um, tua yy draean yy o'r amser ydy â wefannau yy Google a Facebook neu pethau sy'n ISO i Facebook a Google, felly YouTube yy yn ISO i Google. Felly yy draean o amser ar-lein ydy â y platfformau enfawr yma. Yym o'n i'n jyst yn edrych ar y chat Facebook yym sydd yn mynd ymlaen, mae Fred Francis yn sôn am y ffôs, mae pobl yn arfer galw y teledu y teclyn bach Saesneg yn y cornel, a nawr mae'n y ff- ffonau symudol, a mae e'n hollol cywir. Mae mae'n fel 'na. Os dan ni ddim yn ofalus dros ben, ac os dan ni ddim yn newid rhywbeth, bydd yy hynny... um, drwy amser, cyntino. Mae, mae na ar um, bob dydd y dolyn yn, uh, yn y wlad ma yn defnyddio um, y platfformau ar-lein am tri a hanner awr y dydd. Felly mae tri a hanner awr y dydd yn uniau Saesneg, os dyn ni ddim yn uh, ofalus iawn. Felly, uh, mae yna Sbrin symud ymlaen yma. Uh, felly, beth mae pobl yn edrych ar y platfformau yma? Wel, um, cyddofiaeth ydy uh, elfen mawr, ond ar ôl hynny mae pethau fel sut i wneud pethau, uh, fideos doniol bach, mae pawb wedi, wedi gweld nhw, cathod yn wneud pethau wirion, um, cynnwys ddeia, cynnwys fe ddeia, felly clipiau ac yn y blaen, adolygiadau, peth fel yna. Nawr, ble mae cynnwys yn, yn Gymraeg? Mae e'n really anodd i ffeindio. Ti'n gallu trio fe dy hunan. Os ti'n mynd ar YouTube a chwilio am rhywbeth, um, mae fan mwy o'r cynnwys yn dod nôl yn Saesneg. Um, fel mae Carl yn dweud, os ti'n chwilio yn defnyddio geiriau Cymraeg, yn y iaith Gymraeg, mae'n tipyn well, ond ddim lot. Um, mae enghraifft ar y sgrin yma am uh, rhywbeth penodol iawn, uh, yr amser mae'n yma, uh, coronavirus. Uh, ar y chwith mae version Saesneg. A uh, ti'n gallu gweld o amrywiaeth, mae newyddion, mae na pethau wahanol, uh, version, uh, version Cymraeg, uh, llywodraeth, llywodraeth, llywodraeth, llywodraeth. Mae, mae, does dim amrywiaeth o cynnwys, does dim lot o cynnwys yn creu gan ddefnyddwyr, gan um, cyfryngau wahanol. Mae yna just yn Does dim digon o amrywiaeth o gwbl. Um, os ti'n plentyn, a beth mae plentyn yn wneud, maen nhw'n wneud, maen nhw'n gwylio pobl yn chwarae gemau ar-lein, how-tos uh, i blant ydy sut i ennill Fortnite, neu sut i creu slime, neu bla bla bla. Ond uh, dim byd uh, uh, o gwbl yn uh, y Saesneg, yn y Cymraeg, uh, yn y Saesneg, hyn oed ddim yn sillafu y peth, maen nhw'n gallu ffigro mas beth ti'n feddwl a mae loes o canlyniadau. Nawr, y problem hynny ydy dyn ni ddim yn gwybod sut mae Google yn wneud y penderfyniad yma. Does dim clem dyn ni. Mae yna uh, diwydiant go iawn yn trio ffaindio mas ar y purpose hysbysebu, Mae holl diwydiant wedi tyfu lan o gwmpas y proses o, maen nhw'n galw fe'n search engine optimisation uh, yn Saesneg. Pobl yn trio darganfod pa tactegau yn gweithio i gwthio gynnes i'r frig o'r canlyniadau. Ond does dim diddordeb gyda Facebook neu Google yn dweud sut maen nhw'n wneud y penderfyniadau. 'na. Um, does dim arian yn rannu y gwybodaeth 'ma. Um, ond, os ti'n trio hysbysebu rhywbeth, ti'n gallu targedau gan iaith. Uh, mae text ar y sgrin yn dod o'r Google Ads Network. Os ti'n prynu ads hysbysebion ar Google, ti'n gallu targedau gan iaith. A, a nid jyst iaith mae defnyddwyr wedi dweud maen nhw'n defnyddio, ond y iaith mae Google yn meddwl maen nhw'n defnyddio neu yn deall, um, ar ôl edrych ar um, pa fath o wefannau maen nhw'n defnyddio, pa geiriau maen nhw'n defnyddio, holl lwyth o bethau fel yna. Felly mae technoleg gyda Google, os maen nhw'n moyn defnyddio fe. Ond ar hyn o bryd, dan ni ddim yn dewis defnyddio fe i helpu ieithoedd uh, llai. Uh, felly, un o'r pethau dan ni'n sôn am yn y papur ydy pa fath o pwys gallwn ni ddoe, y y cof newydd, os oes cof cof newydd, yn ddoe ar y platfformau maw fel 'na. Os eisiau yy os eisiau yy ddeddfwriaeth i'w wneud i i gofod y platfformau mawr fel 'na i ddangos ryw fath o atebolrwydd at ieithoedd lleiafrifol yym. mae Google a Facebook yn dilyn yr arian wrth cwrs, yym os mae 'na... mae'n amlwg iddyn nhw, maen nhw'n gallu wneud arian o y y punt Cymraeg te, wel efallai wedyn maen nhw'n newid yym sut maen nhw'n gweithio. Yym mae... dogfen yn siarad lot am, am ble mae balans rhwng creu mwy o gynnwys a adnogi pobl i greu mwy o gynnwys a y ffôs mwy, um, mwy o platfformau a sut mae systemau yn gweithio. Felly mae system, systemau a cynnwys ydy y peth dyn ni eisiau. Um, hefyd, Yym jyst achos y ffordd mae pethe wedi dod yn rhoi hanes i i y iaith Gymraeg ar y sefyllfa ar hyn o bryd gyda'r iaith Cymraeg yn y cyfryngau ac ar-lein, mae 'na... mae'n tueddu bod yn lot o con- cynnwys wedi gael eu creu gan Cymry gwyn, Cymry dosbarth canol, uh, syth, syth, abal. Uh, felly mae'n, dyn ni ddim yn moyn creu, yn y, yn y papur dyn ni'n siarad am hyn tipyn, dyn ni ddim yn moyn just ail greu yr, yr un stryserau a sydd gyda ni ar hyn o bryd. Os dyn ni'n mynd i uh, ffurfio coff i creu loes mwy o gynnwys Cymraeg, ddylai, ddylai fod uh, cynnwys o Cymru ddu, Cymru o lleiafrifoedd ethnig, Cymru hoyw, Cymru draws, Cymru di-daearyddeg, Cymru o dosbarth gweithio, Cymru anabl. Mae'n mae rhaid i ni creu cynnwys a rhoi cyfleoedd i bobl wahanol creu cynnwys sy'n um, sy'n yn gympus y holl profiad o bod yn Gymru yn y dyddiau yma. Um, A mae hyn yn mynd yy mae yy tu ôl y cam yy ar y sgrin iau, nid jyst wyneb tokenistaidd ar y sgrin, ond pobl o cefndiroedd wahanol yn creu y cynnwys yma. Mae'n isie ei normaleiddio, yy a dyw e ddim yn ddigon i gweld pobl anabl ar y sgrin, dim ond pan maen nhw'n sôn am profiad o bod yn anabl yn Gymru, neu dim ond clywed o Gymru Ddu pan maen nhw'n sôn am hiliaeth. D- dydy hyn ddim yn ddigon da. Dan ni'n moyn weld mwy o caniaeth o y bobl 'ma am y holl phrofiadau o bod yn yn Gymru ac yn siarad Cymraeg. Um, mae yna loes o bobl o um, cefndiroedd wahanol sy'n siarad Cymraeg fel mam iaith dros y wlad, dros y wlad a mae loes mwy sydd wedi dysgu fe a'n yn hollol rigol. Um, Dwi'n sôn hefyd am uh, dysgwyr. Dwi ddim wedi siarad eto am ddysgwyr. Yym un o'r pethau pan ddechreuais i siarad Cymraeg oedd yy hi i trio ddod o hyd cynnwys sy'n addas yy i ddatblygu Cymraeg. Nid s- pethau sydd yn anelu yn syth at ddysgwyr rili achos mae 'na lwyth o hynny a mae'n mae'n eitha' dda mae'n mae'n iawn ond pethau sydd tynnu digon o sylw i ganolbwyntio, achos dwi'n trio ganolbwyntio ar rywbeth mae'r ail iaith. Ti eisiau um, rhywbeth sy'n gyda ddigon o diddordeb, ddigon o amrywiaeth, and ddim yn rhy hir a drwm. Um, yn ffodus, mae byd alain yn tueddu ffafrio y fath o, con o cynnwys hynny. Beth bynnag, Felly mae'n yy cynnwys ffurf dde fel short form content yn Saesneg. Mae 'na un o'r yy pethau sy'n mwy o poblogaidd ar-lein. Felly dyw e ddim yn zero sum game. Mae 'na... os ti'n creu cynnwys sydd yn wneud yn dda yn ôl yr algorithms mae'n yn wneud yn dda i ddysgwyr a pobl ail iaith hefyd jyst drwy y natur yy o'r cynnwys yym. pethe fel haintsh wrth gwrs wedi wneud eitha lot o yr yym cynnwys o y ffurf 'ma, mae short yy short form content yym sy'n rannu, ma' lot o bobl yn rannu fe, mae'n yy mae'n wneud yn dda yn yn ôl y search results. Felly yym 'dyn ni wedi sôn am hyn tipyn and yy beth arall sydd 'da fi yym ie a mae pan ti'n sôn am cynnwys sy'n addas i ddysgwyr hefyd, mae'n addas uh, i bobl sydd sy ddim yn ddysgwyr yn y, yn y, ffo, yn y ffurf traddodiadol, ond efallai maen nhw wedi mynd drwy ysgol Cymraeg a wedi colli gafael ar y iaith tipyn ar ôl adael, neu maen nhw'n symud bant, maen nhw'n dod yn ôl, pethau fel yna, pobl sy'n sy ail defnyddio y iaith, dechrau defnyddio y iaith eto ar ôl spel. Yym, yn y bôn, mae mae byd yn byd digidol, beth bynnag dan ni'n wneud, yym mynd nôl at y ystadegau at y dechrau hyn, mae 'na yym mae pobl yn treulio mwy na mwy o amser ar-lein ac yn gwylio teledu dyddiau 'ma, yn ôl y adolygiad Ofcom yy o'n i'n sôn amdano yn gynt. Mae'n tua dim ond deg munud, ond mae'n mae nhw'n tueddu a'n dwaelio 10 munud mwy ar lain na yn gwylio teledu pob dydd. Felly mae'n tua 3, 3 a hanner awr yr un, a 3 awr a 20 munud ar y teledu. Felly maen nhw'n just, just yn y flwyddyn diwetha wedi, tipu, wedi cyrraedd y tipping point yma. A mae, mae pobl yn gwylio mwy o amser ar-lein nac yn gwylio teledu a mae mae raid i'r Gymraeg addasu ei hun a cael gafael ar y heriau a'r cyfleoedd hefyd o o i i taclo hwn yym achos dan ni ddim yn moyn y tri awr a hanner hynny i bod yn tri awr a hanner o un iaith Saesneg felly. 'Na ni. Yym mae lot... loes mwy o manylion yn y dogfen. Yy dwi'n credu mai Carl yn mynd i roi y linc i fyny ar y y diwedd. Ond os unrhyw beth arall ti'n moyn dweud Wel, Carl cyn Leia, tipyn o Q&A? Leia, ti sy'n neud y cyflwyniad, so mae dolen ar yr un nesaf dwi'n credu. A, iawn, iawn. Na, Gwych. dyna fi. Ti'n cawe? Diolch, Lea. Ti'n cawe. Um, yeah, a just, fi yn credu bod e'n uh, bwysig i ni cydnabod bod uh, Hanch wedi wneud lot yn y maes yma, yn enwedig o ran y, yr ystyriaeth o ddangos Cymru yn ei gwir amrywiaeth ar y sgrin. a does dim, to, fi ddim yn siŵr os oes data ar hyn, uh, ond mae'n teimlo fel bod Hansh wedi gwneud yn well o ran cynrychioli amrywiaeth Cymru, amrywiaeth ethnig, um, rhywioldeb, um, uh, pobl sydd ag anableddau ac yn y blaen. Dyna ni'n cyrraedd, dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr amser, um, Leia, so Oedd, oedd gyda ti unrhyw um, sylwadau eraill oedd ti eisiau ychwanegu? Uh, um, yeah, jyst i annog i bobl i mynd a darllen drwy uh, ddogfen. Um, a meddwl, un, un peth sy'n wys dweud siw o fod ydy mae etholiad sene, uh, Senedd blwyddyn nesaf. Felly os dyn ni'n moyn i roi pwyslais ar Llywodraeth ar y plaid iau i, i gweithredu a wneud rhywbeth tebyg i hyn, naw yw'r amser. Um, achos yn fuan, dyn ni'n mynd, dyn ni'n mynd i fod yn gofyn i plaidlais ni. Felly, ie, uh, yeah, gofyn ys, um, ys yn ei beth dyn ni'n mynd i wneud. Mae hyn yn, mae hyn yn bwynt arddechog. Um, os mae unrhyw un yma yn ysgrifennu uh, manifesto ar hyn o bryd, dyma un llinell neu paragraff bach chi'n gallu rhoi mewn yn syth. Manifesto pleidiol fi'n sôn am. So, ewch i'r wefan yma ac uh, so, Cymdeithasol Cymru, Brian Sais Mentor Ddigidol. A fel mae Leia'n dweud, mae hyn yn rhywbeth hawdd i unrhyw, unrhyw blaid um, arddel. Um, mae mae yna cefnogaeth i'r syniad o filiwn o siaradwyr Cymraeg ar draws uh, y, y pleidio mwyaf, uh, y rai o pleidio bachau neu hefyd. Um, felly mae hyn yn rhywbeth eitha hawdd, um, ond mae eisiau busoddiad a defnyddio adnoddau um, Cymreig i ddatblygu'r Gymraeg ar-lein. Felly, um, diolch i bawb am rando. Uh, Dyna ni wedi recordio'r sgwrs yma, felly um, to, ar bob cyfrif, um, rannwch y, y sgwrs ymlaen i bobl. Dwedwch wrth bobl sy'n ysgrifennu manifestos, um, a byddwn ni'n annog unrhyw enni ymylodi ar gymdeithas i fod yn rhan o'r ymgyrch i, i, i, i sefydlu y corff yma a chwildro cyfryngol yma sy'n holl bwysig. Um, a dyna fi. Ie, yeah, byddwch yn iachus a, a, a llawen. Ie. Yeah. Da fo.